Oyi, sitikomba onge Margot udubele swinene yi swokari hi lava mampfuno yi chatla hey wednesday a yi nkarhi wo china lowu hi lava ku ponisa margot famba a ku na sekene yo yi lahla oh, no! wow swi tikomba onge na sesi u kona na yena sesi u tiva ku antswa ku tlula un'wana na un'wana leswi margot a nga na xilaveko xa swona hatlisa na lexi kokwani loyi munhu loyi a tivaka kahle ndlela yo khiyisa ntukulu wa yena o oh, yina tineni hinkwato ti kona ku humelele yini xana margot u ni ndla a swi na mhaka ntlhontlho wa yena lowuntshwa wa sungula swi tikomba onge kokwani na sesi va tiphina swinene kunene swi ringene swihihlo i nkarhi wo tiva leswi yi nga ta swi sweka burger wow Kunene, xana hinkwenu mi lulamerile ntlhontlho lowuntshwa? A yi fambeni. Kutani kokwani u sungula hi mabunsu ya burger. Ina, mabunsu lama katingiweke ma antswa swinene. Sweswi yi lava nyama leyi gayeriweke. Kokwani u teka timatbolo ta nyama leyi gayeriwe, u tinghenisa eka pani yo katingela, u kandziyela hansi hi spatula hi ndlela leyi. Pati yi lulamile. Sweswi xi phemxa chizi yo nandziha naswona i burger ya njhani leyi nga riki na tomato. Ku na anyanisi na bunsu ehenhla. Wow, kokwani u hlangana ntirho hi ku hatlisa swonghasi. Ntirho lowunene kokwani. Sweswi i nkarhi wa sesi. Swi tikomba onge mabunsu ya ntolovelo ya nga tirhi. Yini? Donut? Swi nandziha swonghasi. Sesi u tsema donut hi swiphemu swimbirhi. Sweswi tichokoleti. Switsokombela swonghasi kambe sesi una swin'wana i sour gel swi nandziha swinene kambe swi dzunga swinene sweswi a yi engetele ni ti-marshmallow marmalade yitsongo na sirapu ya mberi ha yini swi nga ri tano sweswi yi funengeta burger ya yena ya hlori ku saseka ko tano swi tikomba onge kokwani u tlangelerile ntirho wa ntukulu wa yena kambe wednesday a yi nchumu wo olova ku n'wi hlamarisa kutani hi sungula yi ntolovelo yi mabhunsu ina ya ntima ku katinga phati hi ndlela leyi khana wednesday wu endla yini hi xiphemu xa chizi wow chizi leyi languteka yi tsakisa swonghasi sweswi xiphemu xa khokhamere okay. wow burger leyi tikomba yi ri na nomu lowu nga na ririmi kambe ku na nchumu lowu kayivelaka swa tsakisa leswi etlhelo ka wednesday ku nga na voko nkarhi hinkwawo leri nga ta pfuna eka xiphiqo xi na xi mahlo ya marmalade swi tikomba onge hi leswi wednesday a swi lavaka heyi ti vonele kokwani nhloko a yi na khombo ni katsongo sweswi a yi engetele ni mahlo eka burger wawu languta ntsena xiyari lexi xi chavisa swonghasi kambe xi nga na ku navela swinene kambe yi burger leyi nga ta nandziha swinene sweswi hi nga tiva margo i nkarhi wa wena Oh, ndzi ni ndlala swonghasi. Hmm, burger leyi languteka yi nga tolovelekanga. A yi ringeteni. Swona ndzi ndza swi rhandza. Kutani yini lexi landzelaka eka yina? A yi tekeni ku luma ko sungula. Ew, xana yi anyanisi lowu ku ona ko tano. Burger a yi lexi u swi lavaka. Kutani, ina yini laha? Leti swivitsi leswi ndzi swi rhandzaka swinene ku dya marmalade na donut swa fambisana na nantso wa mina kunene i nkarhi wo hlawula muhluri naswona i burger leyi i na loyi muhluri wa hina wow mikateko eka wednesday um xana yi mina ntsena kumbe un'we wa yi tela wednesday one wa yi tela wow oops swi tikomba onge ku na loyi a nga na tingana swi tikomba onge sesi na voko va kumile ririmi leri fanaka o oh, i nkarhi wa leswaku voko ri ya ekaya naswona i nkarhi wa leswaku tinena ta hina ti sweka xidyoho lexintshwa chokoleti yo yisa i mani loyi a nga ri rhandziki xinwe xa lexo nandziya ndzi tshema leswaku n'wana na no lulamerile a yi fambeni kokwani u sungula ku sweka nakambe u chela ntswamba eka saucepan sweswi phawuda ya kakao u nga rivali ku hlanganyela o oh, ina xiphemu ka chokoleti xi nga endla leswaku nandzo wu va lowu entseke swinene um swi tsokombela swongasi kokwani u chela chokoleti yo yisa eka mugu wa yena wa mfungho ntirho lowunene kokwani sweswi nkarhi wa sesi heyi tivonele ungakami unga ji chokoleti hinkwayo hi ndlela yaleyo ina kokwani u tiyisile chukela ri lava ku engeteriwa kutsongo ntsena hi ndlela yaleyo o oh, xana u kunguhata yini ina languta ntsena loyi a rhandzaka swiwitsi kokwani a nga pfumelelani na mpimo lowu wa chukela ok i nkarhi wo engetela ntswamba tivonele ups ina sesi u fanele ku nyikela nyingiso swinene kutani u nga engetela swilo hinkwaswo sweswi daka ritsongo wow languta ku saseka loku cream leyi yi vangama swinene sweswi ku fafazela kutsongo hi yona ndlela yo phamela yaleyo sesi u endle leswi a nga swi kota kambe a yi swana ntsena ku khumba ko hetelela i whipped cream na ti marshmallow tinwana languta ku tsokombela loku ina se siwenje leswi a nga swi kota swi hetisekile kunene i nkarhi wa wena wednesday mug lowu faneleke wa laveka laha Voko, a yi nge swi koti handle ka mpfuno wa wena laha. Ku tsandzeka ko tano. Kokwani, swi antswa u khathalela misiya ya wena. Wednesday u chela chocolate na whipped cream yin'wana. Sirapu ya mberi. Uh, swi kahle. Na timamalate tin'wana ta Haribo. Oh, ina. Languta ndlela leyi yo hlawuleka yo phamela. Chocolate yo isa yi lulamile. Hmm, hayini? Oh, swa penga. Lexi swa nandziha. Ndza xi rhandza. Oh, naswona ya emahlweni. Leyi chocolate yo isa leyi humaka eka kokwani. Swaatsa kisa. Um, iyi ni lexi swi languteka swi nga tolovelekanga kambe a yi ringeteni hmm a swi bihanga naswona muhluri ina sesi xi rendzevutana lexi i xa wena kunene swi tikomba onge tinena ta hina ti lulamerile ntlhontlho lowuntshwa Xana ku va yiseleni nkarhi lowu? Wow, i ti-french fries. Ku na tindlela to tala to sweka na ku phamela xidyo lexi. Sweswi hi nga tiva leswaku hi yihi ndlela leyi tinena ta yina ti nga ta yi hlawula. Ina, va tata yi lava ku feriwa ku sungula. Ku humelela yini? Wow, sesi u hlawurile ndlela leyi nga tolovelekangiki swinene yo pfula mbatata. Kokwani a nga tsakanga, kambe a nga n'wi kariyela njhani ntukulu wa yena loyi a n'wi rhandzaka. sweswi u lava ku kuma mbatata hi swona sesi u tsema mbatata hi mukere lowu hlawulekeke languta ku saseka loku i nkarhi wo engetela muhlo wo karhi waw swi vanga maswonghasi engetela mafurha naswona yi nga veka mbatata ya yina yo vanga makeup ani yo katingela swa tsakisa hi mafurha yo hisa u fanele ku tivonela swinene nkarhi hinkwawo heyi tivonele yi andlala kahle mbatata ya yina ya mihlovo eka pulete sesi u kumile ti-french fries to vanga maswonghasi kokwani u tsakela vuhundzuluxi bya khale bya xidyo lexi naswona nkarhi un'wana vuhundzuluxi bya khale byona bya antswa a yi thano o ina ti-french fries na ketchup nantswo lowu wu tolovelekile ka un'wana na un'wana ku sukela evuhlangini i yini lexi nga antswaka ntirho lowunene kokwani kunene xana xi nga yi hlamarisa yi nkarhi lowu hi wednesday mbatata ya wednesday yi swekiwile kale Swi languteka onge i ku phamela ka ntolovelo. Kambe yimanyana. I yini lexi? O oh, e-e, eh, eh. swi tikomba onge Wednesday u hlanganisile matlhelo. Kokwani, swi antswa u funengeta mahlo ya wena. Lexi ya yi xivono xa lava nga riki na mbilu yo tiya. Kutani, a yi ri kwihi? O oh, ina, ti-french fries. Wednesday u penda mbatata yi va ya ntima. Wow, ku saseka ko tano. Swi tikomba onge sesi u tlangelerile xidyoho xa Wednesday na yena. Languta ndlela leyi a angulaka ha yona. kunene a yi voneni leswi margot a swi ehleketaka kutani yi nga va yi ri na yini laha yo xana mbatata leyi yi tshele nyana e-e a yi na ndziku biya naswona yi na ketchup sasekile swinene o oh, ndzi tshemba leswaku a ndzi nge tikhanyisi ndzi dya hinkwaswo ku fika eka xiphemu xo hetelela swa nandziha ku ya eka lexi landzelaka kutani hmm a swi bihanga a yi voneni kambe swi ta nandziha swinene hi ndlela leyi kutani salani mbatata ndzi ta mi dya hmm ndzi anakanya leswaku ndzi dyile switsongo ku tlula mpimo kambe ka ri na khoso ya vunharhu xana i xidiyo xo saseka swonghasi ina swona ndzi ya swinene ndzi nga swi twa kale swa tsakisa swinene ku fika eka xiphemu xo hetelela ups o oh. mi nga vileli ndzi hlayisekile kutani vavanuna xana inkwerhu mi lunghekele ntlhontlho lowu landzelaka kutani a yi voneni ti-pancake o oh, xana swona ndzi ya swonghasi ndzi tshemba leswaku tinena ta hina ti tiva ndlela yo sweka xidyo lexi xo xilamarisa ku na tindlela to tala swinene kutani a yi fambeni kokwani tanihi nkarhi hinkwawo u rhanga yi ku sweka hi vukheta chela xichabyana xa pancake epanini swa tsakisa Xana u vona xikhoko u nga xi hundzuluxa? Naswona pancake leyi yi sasekile swinene. Hi lexi malembe yo tala ya ntokoto ya vulaka swana. Wednesday, xana ku na yini wena? O swi tikomba onge u nge swi koti handle ko pfuniwa hi voko. Xipfalo xa ntima. Ina, I mani loyi a nga ta kanakana hi Wednesday? Languta muhlovo lowu. Hey, swi tikomba u ngutekiwile switsongo. Um, okay. A yi tleleleni eka ti-pancake ta hina. Wow, sweswo swi sasekile hakunene. Ina, swakudya swa ntima nkarhi hinkwawo swi languteka xi ri na xitayili swinene naswona xana muhlovo lowu wu rhandzaka swinene hi wihi? Siyani tindlela ta nwina eka ti-comment naswona kumbe tshana eka vhidiyo leyi landzelaka yi ta endla tano. Hi nkarhi lowu fanaka, sesi u tikomba a ri na swo karhi swo tsakisa emianakanyweni yakwe. Oh, um, hi ndlela yo karhi muhlovo lowu a wu lavi ku huma hi ndlela yoleyo. Ouch! A ku ri riendzo ro kumisa exihlweni. Ndzi tshemba leswaku hinkwaswo swi famba kahle yi sesiwa yina. Ina, hinkwaswo swi famba kahle. eka xiyimo lexi nchumu wa nkoka swinene yi ku nga heli mbilu hambileswi ku nga na swiphiqo hinkwaswo a yi swana ha swi kuma wow i unicorn languta ntsena vusasekile lebi ina hi minkarhi yo tano kokwani u tinyungubisa swinene yi ntukulu wakwe hmm kutani xana ku vuriwa yini kokwani swi tikomba onge recipe ya khale leyinene ya yi rindzela ti-pancake leti nga na botere na maple syrup kusuka eka leswi marha ya sungula ku khuluka hi ku hatlisa ndzi anakanya leswaku ti-pancake ta wednesday na tona yi tikulu ina ti languteka ti nga tolovelekanga wednesday wu engetela syrup ya berry leyi a yi rhandzaka swinene naswona wow xana yi ti-spider teto miyela kokwani ti-spider leti ti endliwe yi chocolate kutani margo yi hi lulamiseni xihuku Kokwana, u nga ndzi khumbi. Heyi, ndzi hetile. Ndzi lava xeli ya nantswo wa Coca-Cola. Xana u ta yi endla? Swa olova swinene. A hi sunguleni ku sweka. Ndzi lava Coke. Xo sungula, susa leswi. Oh, swi nandziha swinene. Wow! Swashla Marisa! Oops. Uh, ndzi khomeleni varhandziwa swata. Hey, Mike! Oh, oh, ndzi khomeleleni. Ah! Oops, ndzi hundzeletile switsongo. Sweswi yi fanele ku chela swihitsi swa nerds ebotleleni. Ku sale ntsena ku chela sirapu yo tsokombela ya xifake. Hi laha Emily a lava ha kona. Hakunene u ta swi rhandza. A ndzi swi lavi leswi. Mike, ti vonele. Ah, swi thyakile. Ups, ndzi khomeleleni. Ndzi pfala botlela kutani ndzi hlanganisa hinkwaswo. Ndzi swi hlanganisa kahle. Swi humelele kahle swinene. Emily u ta swi rhandza. oe ndzi namarhele botleleni Ah, tana pela wow ndzi wale kambe ndzi hlayisekile swa tsakisa swinene wow xeli leyi languteka yi hlamarisa i yini leswi ndzi nga swi endlaka Ndzi ta endla xeli hi vulombe kambe a ndzi na byona. Ndzi tiva leswaku tinyoxi ta mina ti endle vulombe byo tala. Hakunene a ti nga ta ala ku ndzi nyika switsongo. Kutani hi leri ya yindlu ya tinyoxi, xewani varhandziwa va mina. Oh, tshikani ku haha henhla ka nhloko ya mina ndzi tile ku ta teka vulombe eka n'wina xana swi lulamile swa hlamarisa hakunene swi ndzi ringanele bye bye ndzi vuyile naswona a ndzi ndzi ntsena kambe ndzi na vulombe oe ku na tinyoxi to tala swinene kokwana Ndzi ta teka vulombe hi xispatula sweswi swo hlamarisa swi ya tsemba ebodleleni ow i mani loyi a huwelelaka ku humela yini ow ups ndzi tise tinyoxi na mina kambe xi lulamile Sweswi ku na ku rhula na ku miyela. Ndzi tatise bodlhela yi vulombe khale, hi nga ri pfala kutani hi rhumela hinkwaswo eka xigwitsirisi. A swi gwitsirike swi tlhela swi titimela. Hakunene ndzi na mianakanyo ya kahle swinene. Ndzi ta teka Coke ndzi endla jelly yona yi ku kongoma. Ndzi chela Coca-Cola. Timarmalade ti nga ri tingani na nsuku lowutsongo. Leswi a swi nga ta va swo nandziha ntsena kambe swi ta saseka swinene. Sweswi hi fanele ku hlanganisa hinkwaswo. Ndzi swi hlanganisa. Ndzi chela hinkwaswo ebodlheleni leri nga riki na nchumu ra Coca-Cola. Ah, jeli ya nsuku yo saseka swonghasi. Ndzi jerile hinkwaswo. Ndzi susa fanela. Swa tsakisa! E-e, Mike, lexi xi bihile swinene! Kutani sweswi ndzi fanele ku swi gwitsirisa hinkwaswo. Nitrogen ya mati yi gwitsirisa hinkwaswo hi ku tsopeta ka tihlo. Wow, Mike! Languta masinyita lawa! Swa saseka, chef! Mzilabe ku rivala hi jeli ya mina ya vulombe swantswa sweswi u swa titimela switsongo u nga xu ringeta Swa hlamarisa! Ndzi ta ringeta jeli leyi sweswi yi languteka yi tsakisa swinene naswona ebodleleni ra bere wow swa nandziha kutani ku na yini laha swi languteka swi ri ni masinyita Xana i nsuku wa xiviri? Ndzi fanele ku wi ringeta. Wow! Wu nantswo wa Coca-Cola. Hi lexi a ndzi xi lava. Wow! Swa tsakisa! Leyi jeli leyi nga na xiwitsi va nerds. Yi fanele ku va yo nandziha swinene. Swa nandziha swinene. Ndzi ta mita ririmi ra mina. U winile! Yini hakunene swahla marisa Hey kokwana u nga ngheni endleleni sweswi ndzi lava ti-pancake languta xifaniso xiya xo saseka ndzi lunghiselele xona ndzi kumbela ndzi ta va ndzi rindzerile swa olova swinene ndzi ta chela mbila leyi nga na muhlovo epanini ndzi lava ku endla ti-pancake letitsongo hi xivumbeko xa tibere Tidava ti ri ni mihlovo, ti ri titsongo naswona ti sasekile. Kokwana, u nga ndzi karhati, u nga swi khumbi. Ndzi kume mianakanyo, ndzi ta sweka ti-pancake to tsakisa swinene. Mina na Emily hi na mbyana leyi vuriwaka Chloe. Ndzi ta dirowa pancake hi xivumbeko xa mbyana ya hina, swi ta saseka swinene. ndzi dirowa ndzi lakana hi mbila ya ntima kutani ndzi tata hinkwaso hi muhlovo wo khari leswi swa tirha emily u ta tsaka swinene loko a vona pancake ya mina vuxokoxoko byo khari wow hayi hundzuluxeni hinkwaso ndzi lave ku yi wisela kokwana Yini? Ndzi fanele ku tsema matsavu yo khari entangeni wa mina wa matsavu. Tikaroti ti nga ri tingani na zukhini. Ndzi fikile khale. Ndzi lahlekerile hi swona. Matsavu yo tsakama hi ku kongoma kusuka entangeni. A hi xileni hinkwaswo. ndzi ta endla ti-pancake tikaroti na zukhini ndzi chela fulawa na mandza yo khari masi yo khari ya kunene ku sale ku hlanganisa hinkwaswo hi ku pfuniwa hi xihlanganyisi hi le kusuhi na ku fika mbila ya kahle swinene Ndzi yi veka epanini yo katinga kutani ndzi ti hundzuluxa. Mike, xana u lava ku yi ringeta? Ugh, swanyenyetsa! Ndzi veka hinkwaswo eka pulete na sour cream yo khari. Swa nandziha swinene. Matsavu yo khari ehenhla. U anakanya yini? Ndzi nwela vusiwana Emily lontsongo. I nkarhi wa leswaku ndzi susa ti-pancake ta mina letitsongo epanini ndzi veka hinkwaswo eka pulete oh jeme ya strawberry swa hlamarisa ndzi yi chela etindleveni ta pulete ndzi master chef emily tana phela yi lulamile pancake hinkwato ti lulamile ti vangamana swona swi na ti tsakisa swinene

Oh, mbyana ya hina Chloe! Naswona pancake leyi nandziha swinene! Mike, leswi swi kahle hakunene! Yahoo! Ndzi winile nakambe! Ndza nkhensa se swi lontsongo! Ndzi lava burger nkarhi lowu! Xana u ta ndzi swekela yona? Swa hlamarisa! Ndzi rindzerile! Ah, nyama leyi guriweke swa nyenyetsa swonghasi a ndzi lavi ku yi khumba kambe ndzi fanele ku endla tano khona swa hlamarisa sweswi xispatula languta kokwana oh! Ah, Ew. ndzi vile kusuhi swinene kambe swi languteka xibile wa tiva yini ndzi ta endla burger yo tsokombela ya emily hmm. ndzi lava nutella na xilepula ndzi tota nutella yo karhi eka bun yam hmm. eka ku tata ndzi ta tirhisa t-marshmallow i nkarhi wa leswaku na mina ndzi endla burger yini Ndzi ta ku komba ntlawa wa ntokoto. Oh, swa hlamarisa. I nchumu wa njhani lowu? Sweswi hi endla cutlet hi kathinga. Oh, ndzi kharhele switsongo. Oh, u nga yi tleli. I fanele ku heta burger. Ndzi tiyisile. Oh, ntukululu. Xana wa swi vona? Ndzi katinga ti-marshmallow. ndzi lava leswaku tinoka ndzi chela marmalade yo karhi kutani vola oh xikwembu xanga mike ah swi kahle leswaku emily a ri na mina chef wa siphofexonali loyi a nga ta sweka xilo xin'wana xin'wana lexi a xi lavaka oh bacon leyi ketchup yo karhi hakunene tlukera lettuce na cutlet ehenhla cheesy tamati anyanisi na hmm. bacon. Lulamile, ndzi ta swi phinda minkarhi yi nga ri yingani nakambe. Swi ta va swo nandziha swinene. Swi lulamile. Wow, burger leyikulu swonghasi! Lulamile, hi nkarhi wa leswaku ndzi heta ku sweka burger ya mina. Let's go! Ndzi chela matsavu yo karhi. Hmm. Oh, Tipikal, ndzi ti endle hi ntsehge, thamati na tisoso to karhi. Ndzi pfala hi bun. A hi pimaniseni ti-burger sweswi. Oh, ya wena ya ha ri ehenhla, kambe ya mina yi nandziha swinene. Kokwana, u nga vileli. Hinkwaswo swi le hansi ka vulawuri. Ndzi lave ntsena ku nokisa jeli. Emily, yi ringete. Ready. Wow! Lady Burger! Iyi kulusunene! Ndzi fanele ku yi ringeta! A yi ngheni hambi ku ri enon'wini wa mina, kambe ya nandziha hakunene! Ndzi yi rhandzile! Kutani, hi na yini laha? Burger leyikulu na yona? Oops! Hinkwaswo swi wile! Hi ya emahlweni, xi languteka xi nga tolovelekanga, a ndzi si tshama ndzi dya nchumu wo fana na lowo khale. I burger yo tsokombela. Swa tsakisa. Ndza yi rhandza mianakanyo leyi. Kona, muhluri i chef. Oh, inkomo Emily. Hi manyana u ta swi lava. Ntirho wa wena wo sungula i kheke. Hana, ndzi rindzile. Swi sasekile sweswe. Swa pfumela. Tsandza wa hlayi. Hinkwaswo swi herile eka chef. Mm, kremu ya cheese yo tsakisa. Yi faneleke swinene eka ntiyiso wa mina lowuntshwa wa swakudya. Ndzi ta totela swilayisi hinkwaswo hi kremu hi ku olova naswona ndzi ta tirhisa spatula ku yi nyika xivumbeko xo hlawuleka swinene. Yi ta va kheke ra nkwangulatilo leri ndzi nga ta ri khavisa hi kremu yo nandziha ya Skittles. Rindza swona. Hi leyi sutukesi ya mina yo hlawuleka. Ndzi na hinkwaswo leswi ndzi swi lavaka. Oh, ku fana na swiwitsi swa mina. Hi swona leswi. I ntiyiso wa vutshila. Loko ndzi baka makhekhe, ndzi titwa ndzi ri mutshila loyi a tumbuluxaka misava leyintshwa. Nkwangulatilo lowu wo hlamarisa wu kayivela mapapa ya Hremu. Na tim hlovo tim birito tsaka. Voila! Chef ulentirhweni. Swo hlamarisa, ndza swi tiva. Naswona ndzi ta ti endlela kheke ra mina ra xivumbeko xa mbilu ndzi ri xavisa i Kit Kats. hikuva nhwana wa swi rhandza swinene a hi swi vekeni ematlhelo hinkwawo kambe sweswo a swi ringananga hi lava swivitsi swo tala swa ririmi ra mina ro tsokombela maltesers na skittles kokwana u endla kahle swinene naswona yi lowu ntiyiso wa mina a swi languteki kahle u nga vileli a ndzi si heta ku endla vukhavisi byo saseka byi lava filimi na swivitsi swo tala hi laha swi nga kotekaka ha kona xo sungula ndzi ta nokisa chokolete yi xitshwixi ka mina lesikulu yuhu naswona sweswi ndzi ta chela swisaka swa wasasi swi ta languteka swi sasekile swinene eka kheke ra mina xana hinkwavo va lunyekile ndzi pfumeleleni ndzi tivisa muhluri wa nkarhi lowu taka eka nyingiso wa n'wina wow xilo xa nkoka i ku hlula wow ndzi lava ku ringeta kheke ra chef ku sungula hmm ndza xi rhandza ndzi tivutisa loko kheke ra kokwana ri nandziha yi laha ku fanaka a hi ri ringeteni wow ndzi rhandza chokolete swinene khensa kokwana swa tsakisa o oh, ku voneka ku ri na swo karhi xi yoxeke yi kheke leri a ndzi nantswi nantso wa rona naswona muhluri i kokwana Vamanana, hinantlontlho. Ndzi kombela u ndzi endlela pasta. Well, lowu i ntirho wo tsakisa. Swa twala. Ndzi swi kumile. Leswi hi faneleke ku swi endla ntsena i ku virisa tinoodle naswona yi swona. Naswona ndzi ta hlalela ti-tiktok sweswi. Ndzi ta virisa pasta na. Oh, tisoseji ta n'wana wa mina loyi ndzi mu rhandzaka. Swa tsokombela swinene kokwana. Ndzi pfumelele ndzi ku angarha naswona ndzi nantswa soseji hi nkarhi lowu fanaka. In nkarhi wa ku virisa tisoseji ematini lama vilaka. Oh, hi kwihi yin'wana? Ha! Hi swana sweswo! Ku hlula ntlhontlho, u fanele ku hlamarisa n'wana hi xiboho lexi nga rindzeriwangiki. Tinulu ta ntolovelo a ti nge ti ri laha. Xisweswo ndzi ta tiendlela ta mina hi matandza. masi na ufu naswona a ndzi nge rivali ku chela daka eka daka ra ufu pinki muhlovo wa yena lowu a wu rhandzaka swinene sweswi chela daka ra ufu eka bodlela ro hlawuleka aha hinkwaswo swi famba yi ku landza kungu swo saseka a hi sunguleni ntirho

Marmalade Bears! Well, na-sweet si Swinwana. Kweti Seka. Oh, utla Marisa. Spaghetti a mina yi herile. Languta tisoseji teto ti fana na ti-octopus. Oh, oh, ndzilo! Oh, e e! Hi kwihi xichimi xa hina xa ndzilo?

Tinudo leti a ti nandzini katsongo. Oh. Oh, vuxongi byonghasi. Ntsandza wa hlayi wa mina wa noka. A hi ri ringeteni. Wow! Khensa, chef. U amukeriwa. Languta tisoseji leti to hlea. Ndza ti rhandza leti. Swa nandziha swinene. Uh, naswona leswi swi kahle swinene hi yena muhluri. Ina, ndzi tsakile swinene. Angara. Tirho wa wena lowuntshwa i milkshake. Ndzi ta endla hi nkarhi lowutsongo. Ndzi ta ringeta. Ooh, ndzi nwa ngulo eka leswi xo sungula yi fanele ku teka ice cream hi yi hlanganisa na masi eka blender a hi fambeni ku pfula masi ku ma chela endzeni na ku ma hlanganisa oh, oh ndzi khomele kokwana

ti nga ri tingani swi ta nandziha swinene nchumu lowu kayivelaka ntsena yi soda ntsandza wa hlayi ndzi khomele sweswi a ku ri mhangu sweswi hinkwaswo swi herile sese wa mina u ta tsaka swinene hmm. a kokwana Uyakuihi. Ndzi lava ku tsema ti-raspberry eka cocktail ya mina. Oh, nun'hwelo lowu. Mihandzu leyi yi lava ku nghena enon'wini wa mina. Languta, hi mina chef. Bravo, Nicole. Oh, swa tsakisa kokwana. Siyela n'wana. Ok, sana blender leyi tirha njhani? A ndzi twisisi nchumu. Swo antswa ku tirhisa ndlela ya mina leyi tiyisisiweke. Aha. Naswona a ndzi yi faya. Oh, swo hlamarisa. Sweswi ku chela masi yo tsakisa. Nakumat lang nga ni sa kuenla cocktail ya raspberry. Well, well, well, mushongi biongasi. Namuhlovo. Mintio karientla. Swi languteka swi olova swinene. Ndzi lava ku tana swo karhi. Hi xikombiso. I mani loyi a timeke ndzilo? Xana u chava munyama?

nakuhlanganisa hinkwaswo ndzi ta yi pamela eka tandza leri ro saseka ra chokolete swin'we na hremu na swiwitsi hi swona leswi nkarhi wa vukhavisi byo karhi vola sweswi swikulu wow cocktail leyi languteka yi nga tolovelekanga ndzi anakanya ku ri ndzi lava ku kandziya kun'wana wow a hi voneni o oh, leswi swi tsakisa swinene hinkwaswo swa wena hwanyana wa saseka hmm. Uh, ndzi yi rhandzi swinene cocktail leyi naswona ku na mint nakambe ugh e-e cancer khombo ra kona